नमस्कार जय मिथिला जय मैथिली हम चुनू कुमार झा अहाँ सबके स्वागत करै छी अजमेरा फैशन में अजमेरा फैशन जे कि एकटा सूरत के सबसे बड़का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी छै एतऽ एकेटा छत के नीचा में अहाँ के सब चीज भेट जायत जे कि अहाँ के साड़ी कुर्ती पेटीकोट ब्लाउज अस्तर सब चीज एकेटा छत छत के नीचा में भेट जायत आब अहाँ देख सकै छियै देख सकै छियै जे एतऽ ई साड़ी आठ सए से स्टार्ट छै इहो में आठ सौ से स्टार्ट भऽ कऽ अहाँके दू हजार तीन हजार तक के साड़ी भेटते कलर एके रंग रहते पीस चारि चारि टा के पीस रहते कोनो में आठ पीस रहते कोनो में दू पीस रहते लेकिन डिजाइन कोनो सेम नहीं रहते अलग अलग डिजाइन रहते तो आप देख सके छी अहाँ सबटा साड़ी खुजल छै और एहि जे कपड़ा रहे छै ने एहिमे जॉर्जेट कपड़ा रहे छै अब अहाँ देख सके छियै जॉर्जेट कपड़ा छै ओहिमे सोरोस्की के डायमंड लागल छै वर्क छै पूरा साड़ी में वर्क छै चारि चारि पीस के सेट में सेट छै आप देखियो दोसर साड़ी हम देखबे छी देख सके छी अहाँ सब ई सिमर सिफोन पर कपड़ा छै सिमर सिफोन कहल गेल छै साड़ी के वर्क छै पूरा साड़ी में वर्क छै देखियो देख सके छी अहाँ सब देखियो छै ने तो कपड़ा क्वालिटी में अजमेरा कतो से किंतु परंतु नहीं करे छे जे भी चीज देते से गारंटी में देते और जे जाबे तक अहाँ लग माल नहीं पहुंचे ना ताबे तक अजमेरा के माल छे और हम चाहबे देख चाहबन कैमरा मैन से अहाँ देख सके छी पूरा साथ दोकान जे छै ने आज मतलब मालसँ आओर कस्टमरसँ भरल छै देखियौ ई छओ पीस से छै छओ टा कलर छै आओर छओ टा डिजाइनो भेट जायत कोनो कोनोमे छओ टा डिजाइन कोनोमे पाँच टा डिजाइन कोनोमे चारि टा डिजाइन आब हम कुछ पीला साड़ी देखबै छी अहाँके जे मतलब लाल पीला जे चलै छै से हम देखबै छी अहाँके

देखियौ देख सकै छी अहाँ सब देखियौ छै ने अभी कौन सा दिखा दूँ वो सिल्क का दिखा दूँ साड़ी एक नंबर भेटत आब आबऽ के कतऽ छै सेहो तऽ कहि दै छी आबऽ के छै सूरत सूरत मे अहाँ एतऽ की नाम छै स्टेशन पर उतरबै स्टेशन पर बड़का बोर्ड लागल छै अजमेरा फैशन के सुराना वन जीरो वन में आबि कऽ ग्राउंड फ्लोर पर आबि कऽ अहाँके अपन भाषा के अपन लैंग्वेज के आ अहाँके सेल्समैन देल जाय जे अहाँके ई नहि बुझाय जे हम कतऽ आयल छी ई बुझाय जे एकटा हम घर में आयल छी घर में घर जकाँ अहाँके ट्रीटमेंट कयल जायत कोनो दिक्कत नहि हैत आओर जे कोनो भी सुविधा असुविधा हैत तो हम बैसल छी टेंशन नहि लेब अहाँ स्क्रीन पर नंबर चलि रहल छै स्क्रीन पर नंबर देख कऽ अहाँ ऑनलाइन सेहो मंगा सकैत छी ऑफलाइन सेहो देख सकैत छी लेकिन हम एकटा चाहब जँ अहाँ फर्स्ट बिजनेस करै छी ने तऽ हम जे चाहब जे एक बेर जरूर अहाँ आउ एक बेर आबि कऽ माल लऽ जाउ तकर बाद अहाँ ऑनलाइन मंगाउ ने तकर बाद अहाँ ऑनलाइन मंगा सकै छी लेकिन फर्स्ट बेर जे बिजनेस करै छी ने कम से कम बीस से पच्चीस हजार के माल लेबऽ पड़त आब अहाँ चाहबै जे बीस से पच्चीस हजार में हम दोकान खोलबै से नहि बीस से पच्चीस हजार में अहाँ खाली एकटा छोट छीन कऽ सकै छियै बीस पच्चीस हजार में दोकान नहि होइ छै तऽ अहाँ ई सोचि के अयबै जे कम से कम लाख दू लाख रुपया माल लऽ जेबै तहने टा एकटा दोकान अहाँके एकटा ई भऽ सकैया तऽ आउ एक बेर अहाँ सब पधारू अजमेरा फैशन अजमेरा फैशन एल टेंशन नहीं है कोनो अहाँ के नहीं बुझायत जे हम एकरा एहि में छी तो अजमेरा फैशन आओ अजमेरा फैशन आबि कऽ खरीदारी करू जे भी कुछ खरीदऽ के साड़ी हुए कुर्ती हुए लहंगा हुए पेटीकोट हुए और लगन छै आगा लगन छै लगन में तो आ साड़ी हुए अपना इम्हर खूब बिकाय छै ने भैया कोनो भी साड़ी लिअ अहाँ के जे भी कपड़ा चलै छै ने सबटा अजमेरा फैशन में भेट जायत तो हम चाहब एक बेर जरूर अजमेरा फैशन पधारू ठीक छै जय मिथिला जय मैथिली